to wetin dey go on for social media how una dey my people guys na no dey hear monica dey cry since on that side eve la egbe Ev- eve ni yila dia ohun eno ya so no one work one bani owo te ma gbo we mi agbonta she's just in one circle all repeat me opa gba te aku ore de do ta we agelewe na wa te mata na

Nye matter no the way everything about bad said is true. A video no no them yak bena my people. Wa gadan we no no the na dan we no we na de the city. No we na un we man of your hospital we a present us yana. Thanks for joining Mohammed. Thanks for joining. Please my people as you are joining thumbs up. A video now weke weke no do that. Imedari oye rice for now I beg eh, your gano. I know your show now because I know just want use and stress now. But if you see that oye rice, ah, I'll get it like class. That time we could reach your day live video. Now I just stay the cooker. Wow, anytime you wear a stockfish. I just do one hey, as I mentioned stockfish, I don't remember one thing. My people, before we enter this our enjoyment, e get one woman where they call OTT son. Okay, e get one lady where they call OTT son. This lady, they draw my attention to her this afternoon. Okay, they draw my attention to her this afternoon. She based in Italy. She be presenter. So I want let una know, say anywhere una see her video, why why is there your Okay, why Zeyoe? Una know wetin dey pain her for body. She wrote me some time ago, because say make I give her a person number where they sell stockfish for Italy. I no give her. Okay, she dey Italy. Una know say me too, before I dey help people, they go they buy stockfish. Not even before. I dey help people, they go they buy stockfish. If you need stockfish, you'll give me money, you'll send me. I'll help you go buy, come, but you'll give me my taxi, go and come. okay you pay for taxi go and come i fit still drink ice cream but now you use your mind do that one i dey help people that time go dey buy stock fish i still dey go if i see you send me i dey help dem dey go the factory yeah because now no say na napoli now i first now i first stay when i just come italy so all those place gold gold shop oh uh, stock fish especially stock fish all those things I dey help people dey buy am well well gold all those one. So but I no see the two dey announce am for live video again now cause we don see pass that stage. Who y'all need am? Seriously, e go reach out to me. So some time ago, this OTT agan normal BSO wey dey Italy wey dey sell stockfish wey Eke stockfish, Neke stockfish she gbe. You understand the part where she dey for Italy? I don't know for her.

okay she no but she explained her story to me but she was fake she was not real because she covered her mouth and the whatsapp where she take her her picture not there so she was fake that was why i also show her fake fakeness i not give her those people number na everybody dey pepper her so if you see her talking mona no man mona live her italian je ya ko babamu We no wa short again o to ni e parking ya wa da boy ili e oduku ili e parking e all turn upside down you understand so for that one mona leave that one so my amazing people let's laugh people where they cry mm-hmm. way soon way soon Ooh. a monica no me bipolar disorder what are you doing wa vie yi iyan gbe mi yo we po e o iyo

Nyewe, when Yegi analyze now, you see say he dey fight for Esther. The money where Facebook go remit her now for all this fight. Now she take dey pay Blessing Unjo. Is it Blessing Unjo, my people? I think na Blessing Unjo that they, that they call that woman where sue her. Where she dey pay one, is it 170? 170 dollar for every blessed day for UK. na that kind person una say make we call the ye herself for echo better cow sir ye maja people dey buy things dey pay credit dey pay small small eti no gbe unwe unwe na tell me no ma keke no ta all pay one one hundred and seventy one hundred and seventy dollar na she dey pay blessing unjo every day ọmọ iyan ye gbere i want to see the money Iye wa lo Esther. No be say she like Esther. The same thing she did with Iyore. The same thing she did with other people. A matter as tell Piveda na Obaladian wey wait all Mudia no man in a lie. o. She wan gain that attention. Once Esther matter just still go down. Now Esther, anything wey make your matter go down now.

ẹ mú ní ká gbọ́ ọwọ́ ara ọ̀fọ́ ọ̀fọ́ owó tí ẹ ń kí the whole Europe have decided everybody don know you say again na mm, dan people are now fed up tired of you you understand they are not they are now fed up and tired of you at the same time they no need you again they no need you anymore they no need you again You understand? You are going to you are going to to to hear woto woto. Money can't even fancy about when no view no. In a gualogere. Ogu we ye oni ye view. Ogu we. Enye oni ye view. Emi mi okpa no unu e. Guys, I dey find the video where Monica do yesterday. Okay? I want see the video. Then make we compare am with the one where she dey do today, whether na the same thing.

He come out for social media, come they laugh like this. Eh? If my own friend Clay say he want verse me, then he come out for media, come they laugh my enemy like this. My people, is this one advice or mockery?

Believe it or leave it. Monica you see on social media is a lesbobo, a lesbian bolo. Now she be. Which is woman wey dey bolo woman na she be eke roba na enevowa you will know say the company company never manufacture and come outside who she they use those ekie rubber for Now people wife Now people wife if she successfully remove esther now from husband house she go come go put and join inside the group where they they shook hand for their self yash

but e just be like campaign yeah e be like campaign e be like debate now she's fighting the man because of the two wives the reason she's fighting air word she don't toast air word share the video my people make i tell una some things monica dey fight air word today na because of say she don toast air word air word no gree yes she don toast air word to she don toast air word air word no gree that is why monica now dey saga air word because e toast am no trick wey e no use for that one

until it happened to who near you. Until you know, una don't know how many times our name don't come out for lesbolism. Person where if you run enter his house, go bring up. People tell us, say, go and bring out your property, make we see. She run, go his house, go pack a key rubber, where full, where full bucket come aside. Come they show people, say, there, oh, you make key rubber. Eki rubber, make key rubber. Eki rubber, ni concon.

Monica cannot come and be sagaring man or make she see say man do mistake, make correct the man, never. Instead, she go want make your wife come up for your house. She go want make your wife come up for your house. She dey among wetin comot John Osagie wife for Dion house. Yes, the videos are there. I even jam one just now for her YouTube. She's among the people wey wey in short na she be the madam iya egbe wey drive Osage wife. This Monica. She dey focus on people wife.

Oni was like, I I came to you for business. If that one even go to herself, now let go. I came to you for business. And you don't do the thing. So what will I be doing with you? Monica go dey kneel down, dey beg get word. Say me that one beg. May it not break her heart. If it break her heart, he will yok by. Because I see no reason why woman go come dey cry for fellow woman say he break her heart.

You don't see today. Me, since when me take did this live video, I don't know say what they wear us. I never even look her words to that extent, say she they wear us. I never even know, say if her word no wear us, say some sports they they are leg. I never know. Monica wey be woman don't view. She don't view all everything. Monica don view all air world lap, all all the avavo where everything go reach air world enemy yansh or view a yanni. Una no hear where she dey talk and just now say air world they wear so so os. If he no wear os, na so he yansh, na so he leg can't get spot. You will be woman where you know say you yourself you get your own leg. Wait till your eye they do. for another married woman leg if not be lesbolism Waiting go attract you attractively to somebody privacy area person will be say no one dey expose herself na make am she dey always wear host she no wan dey expose herself and maybe e don dey used to her and maybe she dey more comfortable in it because she be stylist for crying out loud monica mumu may i tell you Hair god na stylist, person wey dey trim hair, person wey dey cut hair, person wey dey plait hair. You no know say if she no wear anything for her- for for that her leg, any hair she trim or cut, as e dey trim am like this, all those hair go dey dust dey enter her body.

Mona dey look in yansh. No be this one say saga. If Ambrose dey, like that day wey wear short knicker so, wey dey waka dey go. Una no notice anything for back. Ambrose now dey waka like gay. E. Ambrose now dey waka dey raise yan dey dey dey then get the pose dey then get the pose ah. That day when I see am, him shape now come change. Ambrose shape come change. His shape come change. Ambrose now don he don get there is i no know the kind shape one blues con get the monica ya yeke roba sole monica do ven boy odu yeke roba one blues monica we do ven boy do we yeke roba one blues do ven boy because things wey you supposed to even dey swear put i no know why you dey waste people time you know when they go straight to the point you go come dey swear for something wey dem no send you

But since when you take descend on a way to us, come take the stay one house, things change for Ambrose body. Things change for Ambrose body. Why you care about Boviere? Why? Well, oh, oh, oh, your man, may you see us you wicked. May you see us you wicked. Person son, person son. Ambrose na person son.

for your house Ambrose rudu wee boni san oni gi ni yawo you go sit down for Ambrose house you go dey insult Ishan people and Ambrose na Ishan I trust my Benin men your mother Benin man you you sit you eat the food you dey in house Then you come sit down for a parlor. You come they insult Benin men. Eh? You know what you tell you go say if even that live video you go now that now that live video go for first start to they beat you that live video so now that live video go for first start to they beat you say huh who wet your bunny they they we are what do they do okay they insult those people now what your family say me you can't do me that yeah my bug bitch we bava

No wahala, we'll go build the video. Say you will not fit follow you argue anything. I have a yale video, then we are ten word. The time where you dey hustle, a word. Nyash. A word that wala your work berry, but no, don't don't be angry. Now waiting Monica they find for your body where you not give am better. Because me no fit sit down and call they say woman like me. Eh, he can't dump me. He can't use me, dump me. That one na boyfriend and girlfriend word. Na boyfriend and girlfriend. Na girl suppose to tell boy say, ah, you break my heart oh. You left me. You abandon me. You know they take care of me. No be woman to woman, oh, my people. Una dey look Monica say Monica na na normal human being. Monica is a spiritual beans. Monica is a spiritual beans. Esther was used.

No be new thing. Now we be the presenter. Me, myself, I've been on live video for the past seven years. I not be baby for this space. I know how it things they I know how we run things on this media. I know how we run things.

The love was massive. But let's go to Eko Bete own. Una not see her video. Opo no say she start, she dey chat. Okay, why is she shouting? If I may ask, wetin concern Monica for this matter? Esther come insult all of us. Esther no insult her. Wetin be her own business? Ah, she like the Esther, abi she wan friend Esther.

come later realize say the small girl wey she dey wey she dey feed dey take care of dey knack the husband e say air world no care you see person wey say na air world na im dey fight for the relationship na air world pack all the okon give am na air world dey pursue everybody dey go na she na the same amount that we dey hear now say air world no even care about the relationship ó yẹra ẹ̀ kó wọrẹ́ híàn.

I don't want to have anything to do with your husband because I know men. All men are the same. The only thing that can make a responsible man, a pastor, a man you think say no go fit cheat, the only thing we go fit make am cheat na new kpekus. you see me eh you see me if dem see kpekus wey be say dem never even do before if you like make that kpekus get thirty children eh say na new kpekus dem never do am before if you no take time discharge those things comot for around your vicinity your husband dey see them every time eh the only thing that will make your husband to cheat on you wey be old kpekus is a new kpekus go and ask people wetin e mean

Edward took skeleton of son close to herself as a as a sister wey suffer one kpai wey obo don throw away her backo bag for outside. Edward rescue Esther. Dey feed am small small.

Say air word talk say he say Esther talk say air word was beaten out of uh, Mama B was beaten by air word out of air word shop. The day where that one go patronize her. Say Mama B na Roy con rock comot. Say air word con they call people. Say where they day make they come make they come beat Mama B make they come disgrace Mama B. Esther said that thing.

because the hair was not it was not hot combed dem no comb am dem no style am the way they take excuse am for rubber bag come for nigeria na so she come take dey pack am come out make people come dey buy udosa and amosun le learning na people come dey tell am say ah which kind hair be all this one this hair this hair na from lagos street

esther wan bring down dat woman business since wey she take hear say esther eh, call epa bad say ah epa please o no dey saga us again abeg dat one come go pay small money be like eight million abi six million since dat day esther have been fighting edward

you yourself you go still deactivate your account as una husband now don deactivate your account you go deactivate your account too because that one our one where any street they see you for the you know where you dey fear will let you now come dey waka for my street as i dey talk now for for live video i go hear say you dey waka for down there for my street you know there am who wey down one

before you go fit say if you like carry 300 lawyer me, me i fit get my own one lawyer government go still give me lawyer i still get all these care workers yes you no know i still get wey go dey arrange the story well ẹrẹ ni mẹta mú wẹ náà wey go dey arrange the story well

You dey chop seafood. You say you and your children dey chop seafood. I just look and say any trait of gele log onona. Food where we don't chop, we don't abandon. Food where we don't chop, safe where we don't abandon. Now you want content. What you want from say how many how many days you fit how many times you take fit chop seafood? How many times? Where the ma wo wo gi an we ana we bona. Where ye ma won won wo gia. As I don't talk am now, they will run now and go cook am for you. Where ye wa agbo. Where you you don't smell okra soup wey burn for fire. Okra where they cook with better assorted, it go burn for under pot of gion and win You don't shop am. Ebo garu way, where ye ni ah.

e be like say some of una no know hair business una no know wetin be hair business eh even before government appointed man fit come talk say one dey sell hair person wey dey go the center of hair person wey dey go the center of hair the depot of hair

stand one place like this film film one side go down as that man take dey talk am if na only the down like this way she just line up dummy put from beginning to the end of long long hair so all those 1.5 2 million to to film man go down film man well well